Alfons Maria Gallia, magħruf aħjar bħala Sur Fons, jibqa' magħruf għal bosta ħwejjeġ, fosthom għall-ħruġ tal-kotba tal-mogħdija taż-żmien, Il-Professur William Zammit fissrilna l-importanza ta' dawn il-pubblikazzjonijiet. Il-Kotba tal-Mulej taż-Żmien kienet waħda mill-inizjattivi kbar li seħħew fil-kuntest tal-ktieb Malti. Kienet kienet ehm, inizjattiva bikrija, ġifieri qed nitkellmu il-kotba kienu joħorġu bejn tmiem is-seklu 19 sal-1915. U sal-lum għadha waħda mill-ikbar serje ta' kotba bil-Malti li qatt ħarġu, dan qed nitkellmu fuq pubblikazzjoni ta' 100, xejn inqas minn 150 ktieb. L-inizjattiva kienet ġiet minn Alfons Maria Gallia, Alfons Maria Gallia kien bniedem ta' ħafna interessi, ħanajdu hekk. Kien bnidem benestant, kien bnidem kellu l-flus, kien ta' għal-kidba u stess, għamel ħafna xogħol ta' traduzzjoni, eċetera. Imma kien bniedem bruħ soċjali kbira. U waħda mill-affarijiet ta' istituti, eċetera. Waħda mill-inizjattivi importanti li ħa fil-kuntest tal-Malti ċertament hija appuntu il-famuża sensiela tal-kotba tal-mogħdija taż-żmien. Jiġifieri dan qed nitkellmu inizjattiva ta' bniedem, Alfons Maria Galea, illi ried illi il-poplu Malti, dan qed nitkellmu fi żmien fejn il-letteratura bil-Malti kienet limitatissima. Apparti kotba tat-talb eċċetera ma kellek prattikament xejn, jew xi gazzetta l-ewwel hemm. Mhux inqas minn 150 ktieb bil-Malti jkoprulek kull suġġett immaġinabbli, xi wħud minnhom miktubin oriġinali apposta għas-serje, oħrajn kienu diġà pubblikati u ġew inklużi, reġgħu ġew pubblikati parti mis-serje, traduzzjonijiet ta' xogħlijiet barranin, jiġifieri għandek varjetà kbira u qari li jappella għall-poplu. Kemm bħala kontenut, ħafna drabi kemm bħala element viżiv, jiġifieri għandek l-element ta' illustrazzjoni fihom dawn il-kotba, kemm ukoll bħala prezz, jiġifieri dawn kienu kotba irħas, ħafna drabi kienu jinbiegħu inqas milli kienu jiswew attwalment biex tipproduċihom. Jiġifieri l-idea kienet id-disseminazzjoni tal-letteratura Maltija permezz ta' din is-serje. Huma punt ta' referenza dawn il-għaliex sa dak iż-żmien qatt ma kellek sensiela bħal dik, kotba illi mhumiex twal ħafna, jiġifieri mhum dana, I mean, kellek dak iż-żmien il-famuż rumanz tal-faxxiklu. Jiġifieri l-letteratura Maltija kellek Dawn ir-rumanzi li n-nies kienu jixtru l-istess, bis-sold fil-ġimgħa u inti tgħaqqad rumanz ta' 800, 900 faċċata, eċċetera. Il-ġeneru huwa differenti. Jiġifieri hawnhekk qed titkellmu, il-kotba tal-mogħdija taż-żmien ħafna drabi għandek element edukattiv fihom. Jiġifieri mhux biss stejjer illi stejjer ħafna drabi b'element sessist, b'element razzist ħafna drabi. bħalma kienu jkunu dawn ir-rumanzi tal-faxxikli. Jiġifieri għandek element qawwi wkoll edukattiv. L-idea kienet ukoll illi mhux biss tipprovdi letteratura bil-Malti, imma li dik il-letteratura tkun waħda edukattiva. L-istruttura kienet Kotba mhux twal wisq, jiġifieri qed nitkellmu kotba li jvarjawlek bejn 60 u 120, 150 paġna, jiġifieri m'għandekx tul. L-istess, l-idea hija li inti l-poplu tih xi ħaġa speċjalment xi ħaġa edukattiva mhux daqshekk tqila ħa ngħidu hekk. Għandek ukoll mil-lat ta' produzzjoni għandek l-element viżiv, jiġifieri dawn huma fost kotba tal-bidu f'tal-Malti li għandek element konsiderevoli viżiv. Ir-rumanz klassiku Malti tal-faxxiklu, per eżempju, ftit li xejn kellek, jiġifieri jkollok rumanz ta' tmien mitt faċċata prattikament mingħajr ebda ħjiel tal-viżwal. Il-modijiet taż-żmien kienu differenti. Għandek anke xi wħud minnhom, pereżempju, il-ġmiel ta' disinji tal-kopertini li kien ikollok. Jiġifieri għandek ukoll elementi interessanti ħaqqhom studju ċertament mil-lat anki viżiv ta' produzzjoni.